tunah hian photoshop a layer mask hman dan kan lo zir dawn a ni tuna ka photoshop hman version hi c s six a ni a c s six install thar hlim chuan heti lai kil mouse ka dahnaah hian-- heti laiah hian essential tih lo awm ang a essential tih kha eh in han hmet ang a a drop down ah khan photography tih kha in han thlang ang a chuanin heti lai a hnuai berah hian layers channels leh path tih lo awm a chuanin hemi tah hian layers kha i thlang dawn ta a ni. chuan he ti laiah hian chain ang deuh leh fx tih leh eh rectangle box a lo awm a, hei hi hemi chunga in han dah khan ih mouse hi han dah khan tuna kan hmuh ang khian add a mask tih lo awm ang a, add a mask tih nih hmeh chuan tikhian eh rectangle var kha eh a rawn lang ang a, eh hemi hi i layer mask chu a ni a. Photoshop ah chuan white conceal black reveals tih a ni a, awmzia chu heti lah hian paint brush kha i han thlang dawn ta a ni, opacity hundred flow hi a default ah chuan hundred a lo in dah sang a, chuanin tunah hian ka paint brush chu a dum a ni ta a, hei heti laia kan hmuh ang hian tin kan han thai chuan. Hmm. He tilai layer mask hi han en lei la. E ka thai na a paint brush duma ka thai na ho kha chu he ki a transparent tina ni ta. Chuanin chu chu control z kan an du leh phawt ang. Control Z, Control Alt Z, Control Alt Z kan hmet leng a, vawi khat kan ti leh chhin dawn a ni. Tun ami ang khan paint brush khi eng size pawh ni se, eng opacity, eng hardness emaw eng size pawh ni se e kha chu a pawi lo a, tun ami hi chu kan demonstrate na tur ringawt a ni ta. A dumin kan thai leh a, tikhian ka thai a. hi han thai le a ran tuna ka paint brush khi heta kan muang hian mouse ka dana hi heta kan muang hian ka paint brush hi dum ani ta a han ka paint brush khi varin ka thlak don ta ni avara ka thlak chuan he a conceal le don ta ni mo kan muang khian khi khi hmm he ti lai han en leh ta ila a lo var vek ta ni eh engkim kha a original angin a awm leh tihna a ni ta a eh layer mask eh hi a hman na pawimawh deuh mai chu kan han en leh dawn anga he ti lai hnuaiah khan han en leh ila khi chain ang deuh a awm a fx a awm a a hma kan hmu rectangle a chhunga zero awm kha kan hmu a chuanin hetah hian eh han en leh ila. Create New Field or Adjustment Layer an ti ta a, Adjustment Layer kan siam dawn ta a ni. Tunah chuan Levels ka hmang ang a, hetah hetah ka hmet a, ka hmeh khan a rawn lang chho a, Levels tih kha ka tlang ta a. Hetah hian Adjustment Panel kha a rawn chhuak dawn ta a ni, Levels i tih vel e khan. Chuan khi khi kan han ti eng deuh duh dawn ta a, Overall khian hian an ti eng ta vut mai a aw an heti lai thla vel te chu a lo over expose tawh ta a ni lo eng duh a in lo eng mah mah tawh ta a ni chuanin khi khi a var vek sia he hemi layer levels layer a kha he levels layer a kha vain a lang vek tina ni ta chuvang chuan control i ka hmet dawn ta a ni control i ka hmet a eh ka ka levels layer kha a conceal leh vek ta ani eh kha khan hetlai kan hmung a a hma var kha eh a lo dum tawh ta a chuanin eh heti lai vel hi heti lai khawih tel lo in heti lai vel chauh hi ka lo ti eng deuh duh ta a chuanin ka lo ti eng deuh duh ta a eh chuvang chuan in a dum a. eh ka eh ka layer mask kha ka tih lan duh chuan paint brush var ka thlang a kan han hruk khan khi tikhian aron lang ta ma aya uluk deuh hleka kan ti duh chuan he ta hian eh, hardness hi 25 bor vela kan da anga eh, Chuanin tikhan eh ka brush size khi ka ti teh deuh hlek anga. Tikhan ka mouse pad hi chiang lo deuh hlek a. tikhan tikhan ka duh lai te chauh kha ka hru eng anga heta hi lo ti eng deuh hlek duh taila hmm, khi khi hei hi demonstration purpose mai mai ni ta a eh, thalak pangai a phei chuan uluk taka ti phei chuan eh, vun a thim lai deuh ani emaw khang tiang lai landscape a te eh, eh, a thim lai kan camera in Kan kan man dynamic range in a phak tawh loh a thim si amaherawh chu tlem a kan ti eng duh si ho ah khan nghah khan a pawimawh em em a hemi hi a thatna chhan em em chu tunah khian hiti hian biakhin nan han ti leh ta ila tlai hi han ti ka ti eng vek ta a ni ka ti eng vek ta a chuanin hei hi a eng lutuk ka lo ti ta hei hi tah khian kan hme ta tikhian He hei a original kha a ni ta, hetlai mai kan ti eng deuh teng ka tia, tlem in khi ti khian hei eng nge hetah layer mask a ka adjust tawh hnuah pawh khan hemi a layer properties a hi a la thlak thei a, chunga vang chuanin hei a tangkai em em mai a ni, tuna mi hi levels ringawt a ni ta a, hei levels lo pawh hian hei hetah hian umm curves te, brightness and contrast, exposure, vibrance, hue, saturation, colour balance tih kha ang ho. Photo filter te eh tlema advance deuhah phei chuan eh gradient map tih te eh selective colour tih thleng te pawh khan eh layer mask atang hian eh a tih theih a. Layer mask a that nachhan em em chu hetah hian ka image ka tia adjustment atangin ka kal a eh levels ah hian chuan ka ti thei teh meuh mai heta tang hian umm ka ti thei a ni nachina mi ang chiah khan ok ka ti anga eh. Mahse, hei properties kha hei eng nge kha hi chu a destructive ta em em a, hei tunah control z ka ti ang a, hei heta layer mask atanga ka kal chuan levels ka pe a, hetiang ka pe a, hei umm chuanin tikhan duh ang tawka hei levels ah layer dang ka siam leh tawh hnuah pawh khan ka layer ka layer properties a kha hei duh ang tawk khan hei. ka la ti danglam leh thei a ni, kha kha pawimawh em em a ni.